Right. Uh, tiri kuchingamidza iyi uh, zvizvarwa zvenyika yezimbabwe zvizukuru zvatitowera panapa tiri kudyara miti tiri kudyara miti right sechiratidzo kunaka ichateera mangwana kuti a ah, tadii zvatakamboitawo right kugadzirisa nyika hatina kungosiya nyika ichiparara kunoti nedambudziko rekuparadza miti tiri kutema tisiri kudyara right so pana nhasi tiri kudyara miti chiratidzo right chiratidzo chekuti chii toda kuimutsa nyika iya right so panapa ndoda kuratidzai muno muti uyu unonzi muhogani ha ndashaya zita rechivanhu redu kuti rinoti chii but muhogani saka right mati tiudyare tidzike nawo yapodesa tokuita panapa chiratidzo ichochi chekuti mangwana Muda sei? Okay, tochida izo. Okay. Eh, vanhu tinongoondomora nyika. Tema miti chita chita zvatinoita mahonda machii asi hatichigari hatichigari tione tiita ma mani ko tiita marasha asi hatisi kuita sei kudyara miti ino aiwa ngatiratidzei ngachive chiratidzo ichi kuti vemangwana vanozoona havo vanoti aiwa ka kune vakambomira miravo vakambotraivo miti iyi inonunga kunonga tinonunga ma musango kunonga chaiko okudyara hapana kana mari yatsvagwa yekutenga yekutenga masidzi kungononga mudzi nekudyara Ona vanhu vedu verudzi rwedu vari kuzvitadza ah, tikuda zvishaya kuti zvakamira sei saka iyo mvura okay chave chiratidzo chekuti chi pachave neupenyu apa right pindai ndikuratidze yekuno Uyeni kamera. Right, kuno tine dambudziko rekutema miti zvino tinoda kuona kuti tikazigara miti yedu eh, tinomutsa mabasa mumatunhu matiri muno tinomutsa mumisha yematiri tinomutsa mabasa tinokwanisa kuti vanhu vauya kuzotenga miti ukange wadyara muti unokurwadzi chezvo chezvo kutema nekuondomora zvokurwadza nekuti wapinza simba rako nekuita sei saka tofanira kuzviratidza nekunoti demonstration muchingezi ndozvatiri kuita pano asi manje vanhu vanoti apa ah, chii uda kuvaka nyika uchidyara mipani yaparadzwa e, unozowana chiuviriri unozowana chii aiyoka imi munoyazoya manje motisapota manje motenga manje miti mapalm trees mukuona mapalm tree arikutojemeta uya motenga mapalm tree isitoramba chiya sei simba richisinira semukaka right tichivaka nyika imi muchitenga mapalm tree masvona pachingezi vanoti masocial contract imi mie muchingowedzera peturu kwatiri nekuti titengera chi mamiti muchiita malandscaping ma, ma yenyu right muchiita se muchitiwedzera uturu icho shatirwa takashatirwa zvakaoma right hasha dzatiinadzoka hadziite tine hasha dzisingaite chaizvo kuzoshatirwa saka imi muchamunongogona kuya mutenga miti yai mutenge miti ngona yekuti jeminitei masidzi atiri kunonga mumasango right hatimbo hapana anoti anopinda mushop achinotenga masidzi emaakeshia iyo miti yakazara misango kana mupani mupani tongononga right takashatirwa kushatirwa chaiko chaiko saka imi chamogona kuita ka uya muzotenga pano right tomboti waenda kuvictoria falls washanya kuvictoria falls washanya kuchobi kubotswana washanya kuhwange national park aiwa kuti aigwenza ndipfure ndichisapota to vafana vari kuvaka nyika awo ndimouya motenga miti yenyu isi toita sei toramba chiwedzera uturu right sita rangu yonzi taku riri kunyika yehwange ii ndatenda bai